Chubei leh vek u le. Zanin atan chuan kan khua tibuaitu ramhuai ziaktu Lawmtea, Kan khua hi khaw lian lem lo tak a ni a, in ding pawh zahnih vel chauh kan la ni. Kan khua hi ramngaw thing lian pui puiin a hual khup mai a. Kan khawpa ho titihna a ka hriat dan phei chuan. Kan khawkaina pawh a la rei lo a ni awm e. Tlai khat chu ka thiante nen tuikhura kan inbual laih laih lai chuan kan chhak ramnga hnuai atanga thinrim tih hriat taka inhrosa kuk kuk. Enge a sawi erawh hriat si loh hi kan hre ta a. He thawm kan hriat atang hian a ni, kan khua in buaina kan tawn tan tak ni. Thawm dang erawh hre chhunzawm tawh loin ram kal an awm a nih ringin hlau erawh kan hlau hran lo. Kan inbual zo kan haw chu thenawm pa inbual tur chu kan tawk a, engmah erawh kan sawi hran lo. In ka thleng chaw kan ei kham, ka pa chuan dawrah thil lei turin min tir a, Dawr pawh a hla hran lo. Ka lo let leh chu kan kawt atanga thenawmte in ka va hawi chhuak. Thenawmte in hnuaia eng emaw tlum lut hi ka va hmu a, thlamang lampang a ni tawh avangin a thim reuh reuh bawk nen ka hmu chiang hran loh nen. Ran an nih ringin engvakah ka ngai hran lo. Inchhung ka luh chu vawiina inbual tura kan thenawm pa lo kal kan tawh kha lo thu vangin ka pa nen chuan an titi a, a bulah chuan ka va thu ve. Thenawm pa chuan ti hian a sawi ta a, ka pa bulah chuan vawiin tlai ka inbual chu. A nuam duh lo khawp mai, a ti a. Ka pa chuan, Engvang chuan maw? tiin a lo zawt a. Thenawm pa chuan, A eng thil nge a nih pawh a tak hmuh tur a awm si lo. Khatia tuikhura ka inbual kha, tuikhur chhak lamah khan thinrim in hrosa thawm ka hre thut mai a, ka phu zawk nghe nghe. Eng vak a nih ring lo leh ka beng chheri a nih ringin ka ngaihsak lem lo. Thawk leh khatah ka chung lam chu rawn ri fuain lung ṭilin min rawn vawm teh reng a nih kha. Ka hlau hman ve khawp mai tiin ka pangte chu a lo mul sung sung thei. Hetiang lam thil hi chu ka ngaina hran lo. Hmu tur chuan ka pindan lam chu ka pan ta a. Mang mak deuh ka nei leh nghal. Eng thil nge tih hriat lo leh hmuh theih si lo hian ka hra pah chuan min lo rek in ka lo tal nasa mai. Chutia ka mang lama ka tal avang chuan ka harh hlawl mai. Sana kain a dar sawm pakhat vel ni ta in ka hria. A tak a ni lo ti hrap in. Ka tho huai. Mahse, tlanfim erawh chuan min bual a ni tih hriat tak hian ka taksa chu a huh pep pep mai. Mu leh mei thei ta lo chu ka khumah chuan ka meng reng a. Ka zun chu lo chhuakin zung tur chuan pawnah ka va chhuak ta a ni. Ka zung zo ka inher tur chiah chuan thenawmte kawta tu emaw ding reng hi ka va hmu a. Ka phu zawk nghe nghe. Reife ka en pawh chuan a che eih lo leh nghal. Ka hlau deuh ka hlau deuh avangin inchhungah lutin kawng ka kalh nghal hmak. Mut chu har tawh tak a ni. Dar khat a rik pawh chuan ka la meng kar mai. Hetiang thil ka tawn dawn avangte pawh a ni mahna, chutia ka ngaihtuahna ka kawm. Ka khuma ka thut ngawih reng lai chuan. Khawitu awm ang mai hian kan thenawmte vawk chu a ngek ta siam mai. Ka phu zawk nghe nghe a ni. Rei lo ah thenawm pa chuan Bengchheng chu nin awm hlawm lutuk mai. Saw ei lo pawh in ni lo a ti ri chu hria in ka thaw huai thei. Mahse ka hahdam hman lo. Kan kawmthlangah chuan. Ka pen thawm ka hre zui. Kan ngaithla chiang chu a chho zawngin a kal tih ka hre thei. Ka mutna hnuai chu a lo thleng a, phun bul bul a, ka che tawh lo hrim hrim. Ka thaw pawh a ring ka ti hial tawh. Chutah le, ka pindan tukverh ka va hawi phei chu le. Hmai var pap, sam thir chhup mai hian. Min lo melh reng chu niin ka hmu chiah chu ka ṭe ṭhat, ka zuang tho nghal. Ka pindan kawngkhar chu ka baw thla rap mai le. Ka thawm a na bawk a, ka chhungte pawh an lo harh hlawl mai. Ka nu chuan, Enge ni ta? a tih chuan khur hlak hlak pah hian ka thil tawn hmuh hriat dan te chu ka hrilh mawlh mawlh a. Ka sawi zawh chuan ka pindan lamah chuan ka pa chu lut in, Kan zui lut ve nghal, khawiah hian maw a lo melh che a? a tih chuan tukverh chu ka kawh hmuh. Ka pa in tukverh a va hawng chu kawmthlang lama tu emaw Muangchanga chhuk nui uar uar chu kan zu hmu ta. Ka pa chuan tukverh chu khar vatin ramhuai an tih ngei chu a nih dawn kha. A huangtau khawp mai. Buaina thleng dawna ka hriat chu ti nak nak in. Tawngtai ang u aw, a ti zawm zat a. Ka pa chu tawngtaiin ka pindanah pawh mu ngam tawh loin ka pa te pindanah chuan ka mu ta a. Hemi zan hi chuan engmah thil dang ka tawng leh tawh lo. Zing kan tho chu thenawm pa chu lo lut hlawlin ka pa chuan a be a. Thenawm pa chuan, Eng thil dang ni lo e, nizan khan ka vawk in bulah khan Tu emaw hi a ding reng a, ka biak lah in min chhang bawk si lo. Eng la a ka zu en leh chuan a lo awm tawh lo ka pa bulah a tih chuan ni zan lama ka thil tawn te kha ka hre chhuak uar uar a, min bih tu hmel nen lam. Chhun engmah ni se ka chim uar uar thei a ni. Ka pa pawh chuan ni zana kan thil tawn te chu hrilh ve in mak an ti dun hmel hle mai. Heta tangphei hi chuan kan khua ah chuan sawi neuh neuh a tam ta khawp mai. Zana tlangval mahnia leng ngam pawh an awm tawh lo. Chhunah pawh mahnia tui chawi turin nula pawh an kal ngam tawh lo. Tlai khat tui khur kan kal pawh a thim thet thet tawh a. Tui khurah chuan mihring ruang âwm lian zet mai hi a ding zui mai. Tui pawh chawi ta lo chuan kan haw dial mai a ni. Keimah chauha hmu ka nih tak lo ah chuan tlem in ka zia deuh in ka hria. Mahse zan lo thleng tur hi kan haw phur ṭalh tawh mai a ni. He thil hi kan khua a kan hmu zeuh zeuh reng tak ah chuan zan a lo tlen tawh hi chuan ni dang ang lo tak in kan khua chu mihring awm ta lo emaw tih tur hian kan reh ṭhuap tawh mai ṭhin a ni. Tlangval te pawh a huho in kan leng tawh mai zel. Zan khat ka thian te pathum nen kan leng. Khawmawr lam pan chuan kan in zui chhuak a. Kan lenna tur in kan thleng dawn tih chuan kawng chhak hnim buk chu rawn che luih luih in thli lah a thaw bawk si lo. thil awm dan chu kan hrethiam nghal mai, ding meuhin kan melh ṭhap. Chutah le thingbuk aṭang chuan sam sei zet mai hi a rawn zuang chhuak thut mai a nih chu. Ṭe tuarin kan lenna tur inah chuan kan inchhuih lut ta buan buan mai. Inchhunga awmte chuan min lo melh ṭhap a, an lawmhmel zawkin kan hria. An hmel awm dana Mak erawh ka tih chu. Keini aia hlauh hmel an lo pu kha a ni. Pa ber chu intipachang tih hriat tak hian, E khai naute u, lo kal ru, ka van lawm tak, a tih chuan kan melh thap. Midang kan va en leh chu hmun khatah hian puan sinin an lo thu thap mai. Hlauh tawh nen, ka pu engvangin mawi lawm ka tih chuan Tukverh lam chu min kawh hmu. Tukverh zawn thing kak ah chuan. Thil eng emaw dum lian tak mit sen ram. Sam sei hnuam hian kan lam chu che lo hian a lo melh reng chu niin ka thu hnak melh pawh melh ta lo chuan ka thian te nen kan lehna te nen chuan hmun khatah kan thu khawm ta laih mai chutah le. In hnuaiah chuan hmeichhe aw ni ngeiin ka hria. A tap ta karh karh mai le. Ka pu kha a huaisen hlo a, kan vannei a ni. A tlangval zawk te kha kan thu tawm kuk mai a. Ka pu lah kha a vei tharh tharh reng a, thawm kha hria ang pawn a lang lo. Hmeichhia kan awmpui te phei chu an tap char char mai a ni. Tap ringawm si loin tap karh karh chu reihin. Kan thaw hman tawk tia kawngkhar chu a lo inpawlh hawng thawt mai. Ka pu khan, Duh tawk rawh, tih that pahin kawngka kha a va khar leh. Ka pu pawh kha kan awm vanga huaisen ni berin ka hre tawh. Kawngkhar pawt hawng atang kha chuan thil dang hriat kan nei ta lo. Keini thianzaho pawh kan riak ve ta hmak mai a ni. Zing hma takah thoin kan innuih thaw hlawm a, leng rei ve tak chu kan ni. A boruakin a zir miau lo a. Kan riahna nu ber chuan thingpuite in phawt tur chuan min ti a, mahse in ta lo chuan kan inzui haw ta hlawm a ni. In ka lut chu ka pa chuan, E Mama, nizan khawnge i riah a? Zan laia i pin danah thawm kan hria a, kan en lah in tumah hmuh kan nei si lo. Ngeilam lam te pawh a tha lo hman alawm, tiin. In thlahrung ru tak chuan ka pa chu melh in, Eng lo a nia ka pa, tiin kan thil tawn te chu ka hrilh ta vek a. Ka pa chuan hrethiam taka min en in, Kan khua hian eng thil tak chu tawng leh ang i maw? tiin ka nu in tuk thluan ka peih tawh a nia a tih chuan, Kan ei ta ni. Chhun lamah chuan khua chu a duai hle a. A chang leh ruahpui leh thlipui thawk tur ang mai hian a thim leh khup thin. Kan khua pawn ni eng kan hmuh lohna pawh ni nga chu a ni tawh. Kan thil tawn vang te pawh ni maw? Ram chhuak pawh kan awm tawh mang lo. Kan thil tawn Kan lenna a kan riah atanga kar hnih a liam meuh chuan chu thil hlauhawm tak chuan kan khua chu a luh hneh tawh khawp mai. Naupang thenkhat thleng chuan hmu leh zeuh zeuh thinin an thil hmuh avanga damlo naupang phei chu an awm nawk tawh mai. Nu leh pa tlangval nula Chen chuan, Hmu lo a ram pawh kan awm tawh lo. Kan inhmu khawm, kan inhmuh khawm tawh chuan eng dang mahin kan titi a luah thei tawh lo. Zan khat tui taka ka mu chu mang ka nei a, hmeichhia a hmel ka hmuh theih si lo hian ka hminga min lo ko in Min lo hui a, kei pawh chuan ka zui ve mai. Kawngkhar ka pen chhuak chu kawmthlang lamah chuan chu hmeichhia min kotu chu kal zelin keimah min en ringin a hnung zawng hian a kal chu a buai eih lo. Kei pawh kal zelin kan in hlam di velin ka pel tih chuan ka dar a, min mantu avang chuan ka har zawk. Chutah ka pa chuan min lo chelh reng chu niin ka mang emaw ka tih kha ka mang aw zawng a lo ni lo tih hre chhuakin a va mak tak em. Ka pa chuan khawngaih kalh i tum a tih chuan ka lungchhia chu ka tap ta hawn hawn mai. Chutia thim tham a ka tah tak ah chuan ka chhungte pawh lo harhin kan thenawmte pawh chu lo har tih hriat tak hian, thawm chu an rawn chhuah hlawm a, kei pawh ka pa chuan lainat tih hriat tak hian inchhungah chuan min kai lut ta a, chuta ka thil tawn. Ka pa bula ka sawi chu ka pa chuan thil thlen dan hi a tha lo tawp mai tiin ka pa khan kawngkhar ka hawn rik kha hria in min lo ngaihven a lo ni, ka vanneih zia kha ni lo se hmuh tur ka awm tawh kher ang em? Ka hre tawh bik lo. Khua chu lo var leh in ka pa chuan kan khaw pa ho chu ko khawm in thil awmzia te chu sawi in engkim hmu a hre vek tawh an ni hlawm bawk nen kan khua chu kan rauhsan ta a ni. Kan rauhsan atang in kum pawh a vei leh ta nual mai. Mahse kan khawhlui lamah hian vawiite khat pawh ka kal tawh ngai lo. Zan khat chu ka pan a mum ang chu min hrilh in mi tam tak a lo hmuh thu te chu sawi in, A hmuhna chu kan khawhlui ngei chu niin an hmel erawh a hmuh theih loh thu te chung zing atang chuan a palian ber chuan min lo panin an khua a in la thin te chu an mahni an nih thu te sawiin chu an awmna khua kan khawhlui zawk chu an ram a nih thu te an chhuahsan avanga an hlim zia te leh khaw mi te vanneih zia te chu sawiin chu pa bawk chuan ka nau ten tih boral vek Min tum dan te chu sawiin khatia ruahmanna tha tak a siam avang khan khaw mite nunna a chhan him thu te sawiin kan ram lamah hian in lo thla lut duh a nih pawn min dil hmasa dawn nia tiin an bo ta diak mai a ni, tiin ka pa mang chu ka ngaihtuah neuh neuh a, chu kan khawhlui ram chu dai luh leh ka chak ta hle mai, nikhat chu ka thianpa chu sawmin a tir chuan a duh lo a tang nasa mai. Ka pa mang chu kan thawi zuai zuai in a ni pawh chuan eng kan ti em nang tiin kan khawhlui lam pan chuan kan kal ta hnak hnak a. Rei lo ah kan khawdai chu thleng in mak tak mai hian kan khaw chung lam chu chhum dum hian a lo khuh chuk a. Hmun dang erawh a thiang lawi si. Ka pa mang chu hre reng in. Insiam tha te tein chutah khawngaihin min ti na suh u, hmelma kan ni lo e, helai ram chhungah hian luh min phalsak rawh u kan ti thla ngawt a, kan sawi zo, ka sawi zo rei lo ah chuan chhum dum chhah tak chu kiangin a thiang ta kuk mai, ka thianpa kan en chu ka ho hian min lo melh reng chu niin kan khawhlui chhung chu a vawi khat nan kan pen lut leh ta. Kawtzawlah te chuan mau te chu lo ding suau tawhin kan in te pawh chu a tlu sawp nuai tawh. A then phei chu hmuh tur a awm tawh lo. Kan in hlui kawt ka thleng chu kan in chhung leh bang te chu lo awm tawh loin kan kawt a, thing zung lo awmah chuan thu in hlauh a hnekin ka lung te chu a leng hnuhnawh. Kan in rawp tawh tak chu thlir in a lo rei ta hle mai ka ti ta vawng vawng mai a ni.